dzadijele mabuja kumativi mana tauya nonhau dzanyasi zuva rochina mwedzi uno wakubvumbi nyasi tiri kutanda nokundokurangaridzai mabuja kuti endai konyoresa wari kuda zvitupa nowari kuda mapepa okuzvahwa kuitira kuti zviite zvakanaka ramangwana ri wanenge wari pachikoro chopuraimari yopahuja yopachije nopadombo rine nhiwi endai kuonyoresa ipapo zviite zvakanaka kusvikira zuva rochinomwe wanenge wandori ipapo wachiita zvokunyoresa vanhu chiramba wasara Munhaodzanyasi, zeki yatanikiwa pachena apo kare kuti inoita hayo zvinhu zvorusarura, ichisarudza nokutsigira bato roZanu-PF nokuipa kuti inge iri parinani batori. Ipapa nyasi kwagoburika kuti gwaro rowavhoti ragopuwa wamwe wese rakasiyana nogwaro rowavhoti ragopuwa kuZanu-PF. Mamwe mapato ese newamwe wanhu wese wasiri weZanu PF wanopiwa gwaro riribe mapikicha ma, ma owanhu asi iwo Zanu PF wachipiwa rino mapikicha ipapa kwai uh, gwaro rakapiwa Zanu PF musarudzo dzapfuura dzii dzamakuno kuno yano ano uh, ranga ritori no mapikicha owanhu asi wamwe wese waribe izvi zvinhu zvakatoita kunyangarirwa chaiko unosaya kuti kohoko naye wachiita kudandi asi tiri kufara kuti zviri kutanikiwa pachena pang'ono pang'ono iyo zec yagoburitsa nyasi kuti kwai yagoenda konyoresa wanhu kusvikira mwedzi wakukadzi wakurume wanhu wawakanyoresa wokuda kuvhota wanosvika zvuru makumi masere anomubodzi nomazana manomwe anomakumi mana nomairi no 81742 pachirungu haidi wari kuita hawo kunanaira chaiko kuita kutekaira kwahwaivi heno kuti wari kumbosheiko kunyoresa vanhu vakawanda bato remdct kwaipa para watoita kumukira napo kare nokuti nyasi chiposi yaguburitsa kuti iye akarambidziwa kupinda kumuzinda wavo ko kuharvest house ahidi unotozvisaya kuti ko hoko nai zvinogaroreketiwa nevamwe zviya kuti matsotsi anowirirana pakuba asi ozotanda kunetsana pokare pakugowana kuti wogowana zvipi nozvipi ndozvaakuburika manje ipapa ipapawo kwaiwa mwowa wokubulawayo wakanga waenda koda buritsa wanhu uccc kumuzinda wawo kubulawayo ikweyo asi ikwai zvakaramba nokuti wakatomira mira wanhu uccc kubulawayo ko toramba tichiringira kuti tione kuti zvichaita sei makanzura occc atotanda kutora mhiko dzokuti watande kuseenza ipapa kwai kubulawayo ndiko watotanda zvekutoti zviri kutonakidza idi taringira kuti tione kuti zvinoita sei asi tiri kushuvira kuti zviite izvi zvino wanhu wanakadzitape wari kurwadziwa kureketa kuno nokuti mari idzo waburitsirwa nehurumende kuti dzigowa ndidzo dzawanonyoresa nadzo kuti wada kusenza munyika medu mu dzaita kuingidziwa zvinotorwadza ipapa dzaakubvira pamadhora makumi mairi kune mukadzitape ari kutanda kunyoresa koitawo ari kubenhuka kunyoresa hadzi akuita dhora madhorawo kuamerica gumi nemashanu zviri kutoita kuhwadza chaiko unotosaya kuti ko hokonai wanhuwa wachiita kudandi asi wamwe wanakadzitape wanoseenzera masangano opasi rese asiriwo munyika medu kwaye waakutozobisa mari inotosvika kumadhora mazana mairi chaiwo mari yokuamerica pagore nopagore pakaita kunyangarirwa chaipo kwaiki wari kutoda kutoita kuta kukama chaiko kutosvikira hapabuda kana ropa chairo upeno ndokuti wagosiye heno kuti zvinodaro nei wamunangagwa wari wakaenda kumozambiki uko wagoenda kumazuva matatu ikweyo nyasi kwaye wagonzi iwo wapuwa inonzi pachirungu freedom of maputo yokutoti kwaye ndo ruremekedzo runopuwa munhu Chero ani nani inoguta irori haidi kwaye wanoita hawo madira ajojina kana waenda kumaputo ko idi ticharamba tichiti ngaa kuti zvichaita kuti zvinhu zvichinje chere wamwe wakambosenza pamugodhi worhen mine kwaye wago dzingiwapo kudzimba dzawanga wari kugara kubindu rako apawo paribe kana pamwe pokuti waendesiwe kana pamwe pawaendesiwa pakatoita kunyangarirwa ipapa dzimba dzawanga wakawakawo wegani kuingidzira kwai dzapwaziwa pasiwa pokare aidi unotosaya kuti kohokonai vanhu vava vachiita zvakadandi apa wanobva wataimira nguva inenge iri kunaya naya tumvura nonguva inenge inokachando kuti zviite kunyanya kurwadza idi zvakaita kunyangarirwa chaiko Muferefete mukuru womunyika, Auditor General pachirungu, kwaye agotanika pachena kuti wakuru hurumende kubazira mutuli ncuberiya waari kutoita hawo zvokutamba nomari yonyika kwaye ipapa wagotambisa mari wachibhadhara mari inoita mari yokuamerica mamiriyoni mazana matatu chaiwo kumakambani kunze kwenyika asi mapazi ehurumende anofanira kunge ariwo ari kuziva zviri kuitika paribe kana mubodzi ari kuziva heno kuti zvichagodini kana kuti zvichaendesiwepi tichamirira kuti tigoringe ipo kare iro gwalori kuti riri kunyatsoreketa kuti kudini zvakanaka zvakazara ipapa tati tariboyaba asi tandonyepiwa nonewswalk kuti ndo zviri kuitika aidi pakaita kunyangariwa chaipo ticharamba tichiti ngaa tichigokunyepai pazvinenge zviri kubudikapo kusouth africa kwaye kuna mazimbabwe vanosvika gumi wapuwa makore mairi yokugara mujere nonyaya yokuita makorokoza aidi zvinotoita kuhwadza idi wonyika yedu a zvakaita kunyangarirwa chaiko tinondoshuvira kuti nyika yedu yobenhuke pokare paye kuzviite zviri nani vanhu vareke kugoramba vachiita kudandi tiringedzo pasi rese kusouth africa kwaino mutungamiri wenyika ikweyo waakubisa mutemo unomanikidza wanhu kuita zvakawanda wanda uya wawakaita kuti dziwamupengo rigone kunhadzirika asi wati wari kugosiya kupfekera zvipfukausu kuita kugara kuwanhu vakatana mukana kwai kuramba kundoripo asi wanhu vanenge vari panze aiwa ngavasununguka hawo wari kupiwa mari iya mazana matatu ano makumi mashanu omari yomarandi kwaya iri kuramba iripo wachipiwa zvokutoti haaidi vanhu vaita kufara haa tinoramba tichiringa kuti penuwo kwedu wangakopewo dhoiri rokusunungura zvinhu rii Black Coffee, muimbi wekuSouth Africa kukwaya agopuwa mubairo weGrammy unozikana uri mubairo wombiri chaiwo. Aidi tinomuroira manje amubi edu uyu tichiti aita kuita kukona chaiko kuzviikona hache mubi edu. Tomushuvira hatusvinu muno ramangwana. kunigeria kwaye kuna vanhu vanosvika zana nemakumi matanhatu anosere kwaye vari kuboyeka ba apa papera sondo kubva matororo aenda kovhuringidza kuti akaenda kozvitima kukaduna aidi zvakatoita kunyangariwa tiri kusaya kuti kohokonai zviri kuramba zvindodandi tiri kuimba kuti wakuru wehurumende wanoita zviri nani kuti zvinhu zvi zvireke kugoramba zvienderera mberi kupakistan kwaye mutungamiri wenyika ikweyo abisa dare reparamende akati richaripo ba nokutoti ranga rikuda kumuvhotera kuti rimubise aidi kuita kugarana nokugarana chaiko unosaya kuti ko hoko nai zviita kudandii wakuruwa dai waiziva hawo kuti wakandobva ipapa kutozvisiya zvese zvinizvi waiita baa hunhu hwakadandii mm. munyaya gumisira yanyasi ipapa asinari iri kutamba nocrystal palace yakachajiwa zvibodzwa azviri kuchibodzi kukuziro zvekutoti vanhu asinari vaita kunhadzirira kuchema chaiko aidi heno kutoti zvichapera zvakanaka chere gore rino Ah panenge pakaita kunyangaliwa Arsenal nokoko ichichaiwa Man U nokoko ichichaiwawo ah heno mabi angu ticharamba hedu takandoringa kuti zvinopera sei kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhanduwewo nhau